Be smarter with your money. SavvySave, digital savings simplified. Download the app now. Merrill Seacav plc bi tliet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi jinvestu fis-sma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. Id-dħul jitħallas kull tliet xhur. Ċempel lil Jesmond Mizzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma lliċenzjati mill-MFSA. Id-dħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. Id-dħul u l-kapital jista' jinżel kif ukoll jitla' u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jesmond Mizzi Financial Advisors, servizz personali.

Sinjuri nsellmilkom nilqakom għal programm Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nitkellmu mal-missiedna tagħna Martina Camilleri dwar it-tfaddil f'polozz ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad ser nitkellmu ma' missieden regolari tagħna Mark Vella dwar xi avvenimenti li ġraw fis-swieq din il-ġimgħa. Martina, Mark, insellmilkom u nilqagħkom għall-programm. Martina, kif semmejt xtaqt li nibda bis-suġġett it-tfaddil. Il-Maltin huma magħrufa kemm iħobbu jfaddlu, jew kienet iktar hekk fi żmien passat, forsi issa m'għadhiex daqshekk. Għall-benefiċċju ta' min qed jismagħna, forsi nfakkruhom ftit x'inhuma r-raġunijiet li wieħed għandu jidra jfaddal. Mela, ovvjament inti meta tibda tfaddal dejjem għandek l-iskop li tkun f'qagħda finanzjarja aħjar. Però apparti minn hekk hemm raġunijiet oħra għala wieħed jista' jiddeċiedi li jibda jfaddal. Ngħidu aħna f'każ ta' emerġenza, jiġifieri inti tfaddal biex jekk jinqala' xi ħaġa, ngħidu aħna forsi sfortunatament ikun hemm xi marda fil-familja jew anke wieħed jiġi jitlef xogħlu, B'dal-mod, bl-ammont li jkollok investiti mfaddlin, dan jista' jagħmel tajjeb f'dawn il-mumenti. Apparti minn hekk, tajjeb ukoll biex dak li jkun forsi inaqqas jew jipprova jevita kemm jista' jkun minn ċertu dejn. Ngħidu aħna forsi anke nużaw ċertu cards tal-kreditu. dak li jkun jekk ikollu ikun mdorri jfaddal jagħmel inqas użu ta' dawn l-affarijiet u anke rridu nfakkru li meta wieħed jiġi biex jissellef ċertu ammonti ta' flus, speċjalment ngħidu aħna mill-bank, xorta jkollhom bżonn ammont imqar żgħir ta' flus imfaddlin biex dawn ikunu jistgħu jieħdu dan is-self. Apparti minn hekk, ovvjament dejjem wieħed għandu jfaddal biex jibqa' jippjana l-futur. L-ewwel ħaġa ma tafx x'jista' jinqalagħlek u apparti minn hekk hemm ċerti affarijiet ngħidu aħna forsi wieħed irid fil-futur jirranġa d-dar jew forsi jrid isiefer anke jew xi edukazzjoni jew anke iktar 'il quddiem għall-pensjoni. Jiġifieri dawn huma kollha raġunijiet għala importanti li wieħed dejjem ifaddal kemm jista' jkun. Kemm huwa reali imma llum il-ġurnata li ssib min ifaddal? Fil-passat veru kif diġà għedt, qabel kien hemm iktar l-użanza li wieħed ifaddal iktar għall-futur. U fil-fatt kemm f'Malta u anke jekk naraw pajjiżi oħra speċjalment dawk Ewropej, l-użanza li wieħed ifaddal naqset, speċjalment maż-żgħażagħ. Bażikament il-mentalità qed tinbidel, jiġifieri dak li jkun, dak li jaqla' jippreferi jekk jonfqu forsi safar, affarijiet naqra aktar ta' lussu milli jfaddal. U apparti minn hekk irridu niftakru wkoll li l-ħajja qed tinbidel, jiġifieri. Hekk hu, qed tevolvi differenti. Ċerti affarijiet li qabel kienu lussu issa saru essenzjali jew neċessità. U apparti minn hekk ukoll, forsi affarijiet bħal ngħidu aħna nbidlet il-familja, għandek iktar familji b'ġenitur wieħed, li dawn iridu jlaħħqu mal-ispejjeż tal-familja, aħseb wara tal-lum, aħseb wara biex ifaddlu għall-futur. Kif jista' wieħed jibda jfaddal b'mod sempliċi? Mela, importanti li wieħed meta jibda jaħseb biex ifaddal, jibda jaħseb b'ammonti żgħar. M'hemm bżonn naħsbu b'ammonti kbar, jiġifieri m'hemm bżonn investimenti kbar, anzi wieħed importanti li jibda jfaddal b'ammont li jaħseb li hu ħa jibqa' jista' jfaddal dan l-ammont għal ammont ta' snin, ammont ta' żmien twil. Apparti minn hekk, kif dejjem nisħqu aħna, importanti ħafna li wieħed jibda minn ta' età żagħżugħa, minn ta' età żgħira. Għandek iktar tul fejn wieħed b'hekk jista' ifaddal u anke jitgħallem iktar jieħu t-tfaddil bħala dixxiplina. Jiġifieri jibda minn ta' età żgħira għaldaqstant dawk il-ftit flus li jfaddal kull xahar ma jibdew isiru użanza matul is-snin. X'inhuma l-għażliet ta' fejn wieħed jista' jfaddal? Hawn diversi options naħseb fuq is-suq imma ġifieri forsi tgħid ftit il. għall-benefiċċju ta' min qed jismagħna. Eżattament, hawn ħafna prodotti u diversi għażliet minn fejn wieħed jista' jagħżel biex jużahom għat-tfaddil tiegħu. L-ewwel ħaġa li wieħed irid jara huwa t-tip ta' riskju li huwa lest li jieħu meta qed jinvesti u apparti minn hekk it-tul ta' żmien. Hemm ċertu prodotti li forsi ma tistax tmisshom qabel ċertu ammont ta' żmien, hemm affarijiet oħra li forsi huma aktar. Bħal fixed deposits u hekk. Eżatt. U hemm affarijiet oħra li forsi tista' taċċesshom mal-ewwel, allura importanti li nieħdu into consideration dan iż-żmien. Apparti minn hekk imbagħad Ngħidu aħna eżempju l-kontijiet tal-bank li huma l-iktar mezz tradizzjonali ta' kif wieħed ifaddal. Dawn huma tajbin għax inti għandek aċċess mal-ewwel għall-flus kull meta trid u apparti minn hekk huma ta' riskju ġeneralment baxx. Baxx. Li għandhom però mbagħad dawn l-investimenti hija li huma ta' riskju baxx u għaldaqstant l-interessi li wieħed jista' jirċievi. Ir-ritorn li wieħed jieħu minnhom. Eżatt, huwa wkoll baxx. U jista' jkun hemm ukoll okkażjonijiet fejn l-inflazzjoni tkun iktar għolja mill-rati tal-interessi. U mbagħad hemm investimenti oħra bħal ngħidu aħna bonds jew shares, jiġifieri isma ta' kumpaniji jew ta' setturi oħra. Dawn huma ġeneralment għal min jixtieq jinvesti forsi iktar fit-tul. Ġeneralment l-istatistiċi juru li min iħallihom fil-fatt fit-tul jista' jagħmel iktar qligħ milli jekk iħallihom eżempju ġol-bank. Però huma għat-tul u ġeneralment ma jkunux tista' ma tkunx tista' taċċesshom immedjatament. Imbagħad hemm ukoll poloz ta' tfaddil tal-assigurat minn kumpanija tal-assigurazzjoni. Ġeneralment in-nies iħarsu lejn il-kumpanija tal-assigurazzjoni bħala li joffru prodotti ta' protezzjoni forsi tal-ħajja, però fil-verità huma anke joffru prodotti oħrajn relatati wkoll mat-tfaddil. Martina, dawn il-poloz tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja li qed issemmi kif jistgħu jkunu mezz ta' tfaddil? Mela, dawn il-poloz kif diġà għedt ikollhom element ta' tfaddil. Li ġeneralment għandhom tajjeb dawn il-poloz hu li jagħtu qligħ naqra iktar għoli minn forsi wieħed jista' jieħu minn kont bankarju u fl-istess ħin m'għandhomx ir-riskju daqs kemm forsi jkollhom ċertu qisma jew bonds. Hemm diversi prodotti ġifieri hemm forsi min jixtieq jinvesti ammont kontanti f'daqqa, hemm min forsi jixtieq jinvesti iktar tfaddil żgħir, hemm prodotti differenti u apparti minn hekk li għandhom tajjeb ukoll li kif semmejt l-isma u l-bonds dawn dawn il-prodotti wkoll jinvestu f'funds ġifieri l-fondi Dal-fondi jkollhom diversi isma u jew bonds fihom u b'hekk joffru wkoll ċertu diversifikazzjoni. Skemi ta' investiment kollettiv. Eżattament. Apparti hekk li għandhom tajjeb ukoll dawn il-prodotti huma li huma effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa. Infatti hemm ukoll prodotti minnhom li fejn il-klijent, l-investitur, ma jridx iħallas taxxa fuq ċertu dħul. F'każ ta' mewt ukoll dak li l-investitur xorta ħa jieħu xi ammont lura u apparti minn hekk ukoll jista' jiddeċiedi li jżid benefiċċji oħra, ngħidu aħna f'każ li hemm dak li jkun, forsi jkollu xi marda, jew hekk, dawn huma benefiċċji li kollha jistgħu jiżdiedu ma' dal-prodott. Jiżdiedu fuq il-polza meta wieħed imur jara u li hemm tajjeb f'dawn il-prodotti naħseb li jistgħu jagħmlu ammonti żgħar regolari, hux hekk? Ġifieri m'hemmx għalfejn ikollok somma kbira biex tinvesti. Le, u dal-prodotti jibdew anke b' 40 jew 50 ewro fix-xahar, jiġifieri huma attrajenti anke għal forsi dawk in-nies li jaħsbu li biex tkun kapaċi tfaddal irid ikollok ammonti kbar. Grazzi ħafna Martina ta' dik l-informazzjoni interessanti. Ser ikollna nagħmlu waqfa qasira għar-reklami. Ibqgħu magħna.

Merrill Seacav plc bi tliet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi jinvestu fi sħma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. Id-dħul jitħallas kull tliet xhur. Ċempel lil Jesmond Mizzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma lliċenzjati mill-MFSA. Id-dħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. Id-dħul u l-kapital jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur.

Ir-raħal ċkejken tal-Qrendi huwa raħal li għad għandu karatteristiċi tipiċi Maltin, karatteristiċi li r-residenti jgħożżu u jixtiequ jissalvagwardjaw. F'din il-lokalità kunsilliera taż-żewġ naħat ħadmu flimkien għall-ġid tal-komunità kollha. B'kunsilliera fil-minoranza jagħmlu minn kollox biex jixprunaw 'il quddiem xogħol ta' tisbiħ u ta' riġenerazzjoni fil-Qrendi. Il-kunsilliera kollha qablu li l-Qrendi kien jixirqilha berġa tas-saħħa iktar komda u moderna kif ukoll uffiċċji ġodda biex ir-residenti jinqdew aħjar mill-Kunsill. Ħasbu wkoll għall-bini ta' playing field moderna biex ikun hemm post sigur fejn ġenituri jistgħu jiġu biċ-ċkejknin tagħhom biex jirrikreaw ruħhom. Iżda minkejja li x-xogħlijiet fuq dan is-sit kienu bħal donnhom se jibdew, għal xi raġuni twaqqfu ħesrem. bir-residenti jibqgħu jbatu l-konsegwenzi ta' din l-iskumdità. Sakemm jitlesta l-proġett tal-binja tal-Berġa tas-Saħħa u l-Uffiċċju tal-Kunsill, ir-residenti qed ikollhom imorru biex jinqdew fil-binja tal-Għassa tal-Pulizija, fejn kamra minnhom qed tintuża minflok berġa. mingħajr ħjiel ta' meta se jkollhom il-berġa li jistħoqqilhom u t-tfal baqgħu jistennew post fejn jistgħu jilagħbu fil-lokalità. Intant kunsilliera fi ħdan din il-lokalità bħal ħafna oħrajn qed iħossu li l-Gvern qed inaqqas ir-rispett lejn il-Kunsilli Lokali u lejn dawk il-kunsilliera li l-għan ewlieni tagħhom hu

Nilqakom lura l-flusek. Infakarkom li konna għadna kif qed nitkellmu ma' Martina Camilleri dwar it-tfaddil u l-poloz tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja. Issa se nbidlu ftit is-suġġett u ħa nitkellmu ma' Mark Vella dwar xi avvenimenti li ġraw fis-swieq din il-ġimgħa. Mark, insellimlek mill-ġdid. Mark, kif marru l-isma lokali din il-ġimgħa? Mela, din il-ġimgħa il-suq lokali rreġistra tnaqqis marġinali ta' 0.053 fil-mija fil-fatt għalaq fil-livell ta' 9617 u kellna tmien kumpaniji isma kwotati fuq il-borża li rreġistraw tnaqqis. filwaqt li kellna sebgħa li tista' tgħid baqgħu fil-livell li kienu l-ġimgħa li għaddiet u kellna ħamsa li rreġistraw tisħiħ. Fil-fatt, fost dawk li kellhom differenza fil-prezz waħda pożittiva nsibu l-HSBC Bank Malta li għalqu fil-livell ta' ewro 75 ċenteżmu, l-istess ukoll l-International Hotel Investments li wkoll irreġistraw żieda tajba ta' 2.56 fil-mija. Kellna l-MedServ ukoll b'żieda ta' 3.72 fil-mija fil-prezz Simmons Farce Inns Cheese b'żieda ta' fuq minn tnejn fil-mija wkoll anki Trident Estates ukoll b'żieda ta' ta' kważi ta' ftit aktar minn tnejn fil-mija. Min-naħa l-oħra mbagħad kellna il-Go li rreġistraw tnaqqis ta' wieħed punt erbgħa fil-mija biex għalqu fil-livell ta' erbgħa ewro u tnejn u għoxrin ċenteżmu, il-Lombard Bank, il-Midi, kellna wkoll tnaqqis ta' għaxar ċenteżmi għall-isma tal-Malta International Airport. u l-Mali ta' Investment ukoll bi tnaqqis ta' ta' ċenteżmu. Ta' min isemmi li filwaqt li forsi tidher ħafna tnaqqis ta' 22 ċenteżmu għall-isma tal-Arestu Software, din kienet ikkawżata wkoll għaliex din il-ġimgħa proprjament daw waqgħu ex diff ukoll il-prezz qed jirrifletti bonus share issue ta' wieħed għal kull tmien sehem li kellhom fil-kumpanija u bħalma jiġri dejjem il-prezz jaġġusta biex jiġi in line ma' dik il-bonus share issue. Kellna wkoll anki l-PG li tilfu żewġ ċentesmi. Il-bqija, l-BMIT, Bank of Valletta, Finbank, Mapfre Middle Sea, Malta Post, Plaza Center u Tinjemal, dawn ma rreġistraw l-ebda tibdil mill-prezz hekk kif kienu l-ġimgħa li għaddiet. Mark, il-Bank of Valletta ħareġ stqarrija tad-diretturi magħrufa bħala interim directors statement. X'qalu d-diretturi tal-BOV f'din l-istqarrija? Bħalma jagħmel kull sena meta jgħaddi qisu l-ewwel quarter ftit tal-ġimgħat wara joħroġ qisha stqarrija li tkun aħbarijiet tal-bank jekk hux sejjer mal-pjanijiet li jkun issettja Meta jkun anki tkellem iċ-Chairman stess tal-istess bank is-sena li għaddiet u dir tista' tgħid kważi l-banek kollha jagħmluha. Fil-fatt il-Bank of Valletta li qed jgħid hawnhekk huwa li filwaqt li mal-previżjonijiet li kien għamel għal din is-sena jidher li r-riżultati qegħdin in line, qegħdin hemmhekk, però xorta hemm tnaqqis minn kif kienu fl-ewwel tliet xhur is-sena li għaddiet. Primarjament hemm il-pressjoni bħall-banek kollha tista' tgħid fl-Ewropa fuq id-differenza bejn anki kemm idaħħal minn dak li huwa l-core banking, kemm iddaħħal mill-interessi li inti tkun qed tiċċarġja, tkun qed tieħu fuq il-loans, kontra dawk li inti tkun qed tħallas lill-investituri meta dawn jiftħu kont bankarju, kif konna qed insemmu anki fl-ewwel parti. Kien hemm żieda wkoll fl-ispejjeż, partikolarment anki minħabba IT issues, MHR, u anki minħabba żieda fil-governanza tal-bank u anki r-risk management system tal-bank. U wkoll minħabba li kellna dik l-issue, il-bank kellu dik l-issue fil-bidu tas-sena tal-hacking, li għalkemm jidher li parti sostanzjali ġiet irkuprata, però xorta l-bank qed ikun prudenti u qed jagħmel ċertu previżjonijiet f'każ li l-ammont li d-differenza ma tiġix irkuprata. Jiġifieri l-bank qiegħed in line ma' dak li kien qed jipprevedi però li hu kien inqas mill-ewwel tliet xhur li kien hemm fis-sena 2018. Is-swieq internazzjonali kif marru wara li rajna waqa' fil-valur fil-ġimgħa li għaddiet? Fil-ġimgħa li għaddiet. U partikolarment din il-ġimgħa bdejna f'territorju negattiv, partikolarment it-Tnejn, imma mbagħad kellna tliet ijiem minn fila fejn is-swieq tista' tgħid pressopoco kważi kollha, irkupraw, kienu f'territorju pożittiv, però mbagħad lejn l-aħħar tal-ġimgħa, partikolarment fl-Asja, kellek Shanghai Composite Index illi għalkemm għal ġimgħa sħiħa rreġistra tisħiħ ta' 1.1 fil-mija, l-ġimgħa biss waqa' 2.5 fil-mija. Kellna Pariġi b'żieda tal-fuq minn wieħed fil-mija, l-istess Frankfurt, Londra wkoll ta' kważi wieħed fil-mija, mill-Euro Stoxx 50, l-ikbar 50 kumpanija fl-Ewropa, żieda ta' 0.88 fil-mija. Mbagħad għandek l-Istati Uniti li għalkemm kienu mar l-isfel kienu marġinalment, ovvjament sakemm inkunu qed nagħmlu dan il-programm għaliex bħalissa s-swieq ikunu għadhom għadhom għaddejjin, ġifieri kollox jista' jinbidel waqt is-sessjoni, u l-istess kif għedt qabel il-Ġappun, Hong Kong, u anki l-Korea t'Isfel ukoll kellu kienu f'territorju negattiv matul matul din il-ġimgħa. Jiġifieri s-swieq Asjatiċi kienu l-iktar li ġew impattati b'mod negattiv anki wara l-aħbarijiet li rajna li għandek l-issue tal-trade wars bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti, l-Ingilterra għandek ukoll issues politiċi, jiġifieri dak kollox jimpatta b'mod daqqa pożittiv u daqqa negattiv. Fil-fatt, Mark, qed naraw li s-sitwazzjoni bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti qed tiggrava wara li l-President Trump impona xi sanzjonijiet maħsuba li jkollhom impatt fuq il-kumpanija Huawei. X'kienu l-aħbar aħbarijiet, l-aħħar aħbarijiet, skużawni, dwar dan? Eħe, apparti Huawei wkoll għandek sitwazzjoni fejn is-Segretarju tal-Istat tat-Teżor Amerikan qed jgħid li, eħe, l-taħdidiet maċ-Ċina għadhom għaddejjin filwaqt milli min-naħa tal, tal-Ministeru taċ-Ċina tgħidu aħna m'għandna l-ebda data li ħa niltaqgħu ma jidhirx li hemm xi ġurnata li dawn ħa jkomplu dawn it-taħdidiet bejniethom. U ovvjament din id-deċiżjoni tal-Huawei fejn hawnhekk il-Gvern Amerikan qed jenforza dik li qed jgħidulha li dan huwa ta' sigriet tal-Huawei għandhom ċertu sistemi li l-Amerikani qed jgħidu li dawn jistgħu jkunu spiji li bil-sistemi tal-mobiles bis-sistema tat-telekomunikazzjoni tagħhom, allura qed jimponu tariffi, qed jimponu wkoll li litteralment dawn ma jinbigħux fl-Istati Uniti. Ovvjament dan jkollu daqqa kbira fuq il-kumpanija tal-Huawei u l-istess ukoll fuq dak kollu li jiġi importat miċ-Ċina. Din il-gwerra li għedna, trade war, li tista' Nisperaw ma tiġix cold war bħalma kellna bejn ir-Russi u l-Amerikani fis-snin 80 u 60 u 70, imma jidher li l-affarijiet mhumiex sejrin fuq bażi tajba, ġifieri l-futur ma tantx jidher sabiħ għaliex iċ-Ċiniżi ovvjament qegħdin jirritaljaw billi huma wkoll jitfgħu tariffi fuq kumpaniji fl-Istati Uniti u jkollok din il-barrier, dan il-ħajt li qed jinbena bejn it-tnejn minflok naraw iktar forsi diskussjonijiet. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn din tista' tiġri. Ovvjament iċ-Ċina kibret ħafna, però l-Amerika l-ekonomija hija b'saħħitha ħafna, hija b'saħħitha iktar minn dik Ċiniża. Allura forsi l-Amerikani stess jarawha bħala theddida li fil-futur din tista' jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomija tagħhom. Min-naħa l-oħra wkoll li sata' impatta wkoll kien li jekk ikunx hemm iktar tariffi fuq iktar pajjiżi. Jiġifieri li bħal l-Ewropa partikolarment fis-settur tal-awtomobiliżmu, tal-karozzi, imma milli jidher hemm Trump intwitja wkoll li dan ħa jiġi delayed żgur qabel sitt xhur oħra m'hemmx intenzjoni li dawn jiġu diskussi u fil-fatt rajna wkoll l-isma ta' diversi kumpaniji hemmhekk jirkupraw. Jiġifieri